देखियो ई छै ने एहिमे के छै एक दू तीन चारि पाँच छओ तऽ ई अहाँके ई कैटलॉग छै ई कैटलॉग अहाँके कैटलॉग पीस छै छओटा पीस होतै छओटा कलर होतै आ भऽ सकै कोनो कोनोमे डिजाइनो अहाँके छओटा भेटत तऽ अहाँ अलग अलग रेटमे बेच सकै छी नमस्कार जय मिथिला जय भोजपुरी हम चुनू कुमार झा अहाँ सबके स्वागत करै छी अजमेरा फैशन में अजमेरा फैशन जे कि एकटा सूरत के सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर कंपनी छै सबसे बड़का मैन्युफैक्चर कंपनी छै एतय अहाँ के एकेटा छत के नीचा में सब चीज भेट जायत जेना कि साड़ी सूट लहंगा पेटीकोट ब्लाउज हैवी ब्राइडल साड़ी सबटा चीज भेट जायत बच्चा के कपड़ा तऽ एतय स्टार्ट रेंज छै मात्र पैंतालीस रुपैआ पैंतालीस रुपैआ से लऽ कऽ सात हजार आठ हजार तक के साड़ी अहाँ के भेट जायत तऽ आइ हम अहाँ सबके सिल्क साड़ीमे लऽ कऽ आयल छी सिल्क साड़ी एतुक्का रेंज छै मात्र आठ सए रुपैआ आठ सए रुपैआसँ लऽ कऽ चारि हजार पाँच हजारके रेंज तक रहत आओर अहाँ देख सकै छियै पूरा सेक्शन भरल छै सिल्क साड़ीसँ तऽ हम अहाँके आइ कुछ सैंपल देखायब आओर पीछो हम कैमरामैनसँ चाहबनि जे पीछा देखा देता अहाँके पूरा भरल छै से खाली साड़ीसँ भरल छै तऽ आउ देखियौ आओर ताहिके बाद अहाँसभ परचेज करू जँ परचेज करै छी तऽ अहाँके एकटा सेल्समैन देल जायत सेल्समैन अहाँके पूरा खरीदारी करेता आउ हम किछु सैंपल देखबै छी जे पाँच सातटा सैंपल हम देखबै छी पूरा तऽ नहि देखा सकै छी अहाँके जब देखऽके तऽ स्क्रीनपर नम्बर चलि रहल छै ओहिपर अहाँ व्हाट्सअप कऽ सकै छी या फेर कॉल कऽ सकै छी पी डी एफ मङ्गा सकै छी आउ हम किछु सैंपल अहाँके देखबै छी आब अहाँ देख सकै छियै हरियरका कलरमे छै साड़ी छै हरियरका कलरके साड़ी छै ओहिपर सरोस्की डायमंड लागल छै झालर लागल छै

जेना छै ने देखियौ ई छै ने एहिमे के छै एक दू तीन चारि पाँच छओ तऽ ई अहाँके ई कैटलॉग छै ई कैटलॉग अहाँके कैटलॉग पीस छै छओटा पीस होतै छओटा कलर होतै आ भऽ सकैए कोनो कोनोमे डिजाइनो अहाँके छओटा भेटत तऽ अहाँ अलग अलग रेटमे बेच सकै छी आब अहाँके बेचऽके तरीका अहाँके ऊपर अइ जँ अहाँ दोकान करै छी या फेर अहाँ शोरूम करै छी या अहाँ फेर फेरी करै छी आइ काल्हि आब फेरियोवला भैया ने नीक नीक चीज लऽ जाइ छथिन कोनो दब चीज नहि लऽ जाइ छथिन जे सर सर सर सर हमारे जो व्यूवर्स है जो हमारे सब्सक्राइबर है उनका एक सवाल था आपसे जी सवाल ये था कि जो हमारे कस्टमर होते हैं क्या वो एक साड़ी उन्हें मिलेगी नहीं हमरा एहिठाम एकटा साड़ी नहि भेटत अहाँके जे भी भेटत ने ओ अहाँके बंच टू बंच में भेटत बी टू के तब बी टू बी में होइ छै बिजनेस टू बिजनेस नहि कि सिंगल पीस में तऽ डील होइ छै जे भी अहाँ कुछ लै छियै ने बंच टू बंच में लेबै ओ चारि पीस के रहै या छओ पीस के रहै या आठ पीस के रहै ओ अहाँके बंच टू बंच में भेटत नहि कि सिंगल पीस भेटत पहिले ध्यान कऽ लिअ आब अहाँ मैंने ये भी सुना है सर कि हमारी कंपनी फ्रेंचाइजी भी देती है फ्रेंचाइजी दै छथिन ने जँ अहाँ मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर या बेगूसराय या या कतहु अहाँ लै छी फ्रेंचाइजी जे अहाँके भेट जायत ने फ्रेंचाइजी ओकर नंबर देल गेल छै ओहिपर अहाँ ओहिपर नंबर पर अहाँ आबि सकै छी या फिर कॉल कऽ सकै छी हमर अहाँके हमर जे टीम छथि ओ अहाँके पूरा गाइड कऽ कऽ बतेता ओकर तीन टा छै तीन टा छै तीनू अहाँके टर्म देखय पड़त ताहिके बाद अहाँके देल जायत भेट जायत ने फ्रेंचाइजी किया नहि भेटत फ्रेंचाइजी भेटत अहाँके तऽ आओर कुछ सैंपलो देखबै छी फेर बातो करब धीरे धीरे बातो करे जायब आब अहाँ देख सकै छियै भैया देखियौ सिल्क साड़ी पर छै एहिमे जे छै ने बॉक्सो पर बनल रहतै बॉक्सो रहतै छै ने ई बॉक्स के साथ रहतै साड़ी सबटा भेट जायत कोनो नया कपड़ा हो या जे पुराना कपड़ा मतलब पुराना मतलब की जे दस सालसँ चलैत एलैए ओहो चलै छै हमरा लग ओहो भेट जायत नया कपड़ा छै आब ई बॉक्स देख सकै छियै कतेक जबरदस्त बॉक्स छै खाली दोकानमे राखि देबै ने भैया तऽ दोकानपर अहाँके बिका जायत एना खाली बिका जायत एकर डबल रेट अहाँके भेट जायत आब देखियौ कतेक नीक पैकिंग छै छै ने पैकिंग नीक अयोमे छः पीस आठ पीस के सेट रहे छे द आउ कुछ हम देखबे छे अगर सैंपल देखबे छे यहाँ के देख सके छी कैटलॉग छे कैटलॉग देख सके छी अहाँ सब कतेक जबरदस्त बनल छे पल्लू एकर सब कलर में भेट जायत जे अपना बिहार में बिहार में कतब या यूपी में जे भी कोनो कलर चले छे सबटा अहाँ के भेट जायत ओ सेल्समैन देल जायत ओहि लए अहाँ कनिको टेंशन नहीं लेब अहाँ के घर जकाँ बुझायत जे हम घर में बैसल छी कतौ दोसर ठमा नहीं बैसल छी तेना बुझायत अहाँ के अभी देखियो छै ने एकर फूल देखियौ जबरदस्त लगै छै फूल कलरो कोनो खराब कलर नहि छै चलऽवला कलर छै अपना एम्हर जे चलते कलर से कलर छै जेनाकि अहाँ दे मतलब हम बतबै छलहुँ हेँ आइ काल्हिके जे लेडी छथिन ने हमर जे माता बहिन सब छथिन ने हुनका लाइट कलरमे नीक लगै छनि लाइट कलर पसन्द करै छथिन कनि जे कनि लहक चहक वाला पसंद करै छथिन तऽ वएह कलर में अहाँ के भेट जायत कोनो भी कलर अहाँ के तकबै ने कोनो भी कलर रेड होय मेहरून होय या बताउ येलो होय सब कलर में भेट जायत कतेक नीक लागि रहल छै साड़ी सब देखियो लैपटॉप बॉक्स में छै सिंगल पीस नहीं देथिन लेकिन हमरा अपना अपना मोन होइ छलै जे लऽ जैतहुँ घर एकटा साड़ी लेकिन हमरा हमरो नहि भेटत जेना अहाँके नहि भेटत ने तेना हमरो नहि भेट सकैए सिंगल पीस आब ई ई जे कलर छै ने रेड कलर छै

एकरा कहल गेल छै ताहि दुआरे आब जे भी भेटत से अहाँके सिंगल सिंगल पीस नहि भेटत जे भी भेटत से अहाँके एहिमे भेटत आब ई देखियौ देख सकै छी अहाँ सब छै ने छै ने तऽ ई सब चीज अहाँके हम की कहलहुँ पहिले कहलहुँ जे एकटा वीडियोमे हम पूरा नहि देखा सकै छी तऽ अहाँ सब जँ आबऽ चाहै छी तऽ रघुकुल मार्केट आउ थर्ड फ्लोर पर पंद्रह नंबर लिफ्ट से दोकान नंबर छै पाँच चारि नओ एक लिफ्ट नंबर पंद्रह याद राखब लिफ्ट नंबर नहि बिसरब जब लिफ्ट नंबर एतऽ बिसरि जायब ने तऽ अहाँ भुतला जायब ताहि दुआरे हम चाहब जे अहाँ सब आउ आब रे- रेलवे स्टेशन से मात्र तीन किलोमीटर अहाँके आबऽ के कमेला दरवाजा से मा- अहाँ एबै ओतऽ पूछबै जे रघुकुल जाके छै केओ बता देत रघुकुल आउ एतऽसँ अहाँके ऊपर आबि जायब जँ अहाँ आ- असुविधा छी आबक से तऽ गाड़ी हमर जाइ छै ओहोसँ अहाँ आबि सकै छी तऽ एक बेर जरूर अहाँ सब पधारू नया बिजनेस करै छी तऽ ठीक ने तऽ एतहि हम एहि वीडियोके विराम दै छियै फेर नया वीडियो लऽ कऽ नया किछु लऽ कऽ आयब तऽ एकटा चीज नहि बिसरबै लाइक केनाइ सब्सक्राइब केनाइ आओर चैनलके सब्सक्राइब कऽ लेब जे नया नया वीडियो अहाँ सब लग तुरन्त पहुँचत आओर कमेंट कऽ देबै जे नया वीडियो की हम देखाउ ताबे तक लेल जय मिथिला जय भोजपुरी